amukoma amuchawanzwa chiti paiwo zita rakuti vanonzi ani amukoma makadi tinosimba baba muri sei aiwa haisi tinotamba hekuri sei kunobviwa kunobva kutsvere tinotenda mwari vari kutichengeta aiwa zvinokudzwa zvinokudzwa right eh. eh, vangade kuziva kuti ndiani nhasi ari pachirongwa muimbi anonzi simba saini Mhm. simba saini anoberekerwa kwekwe ndinobva kukwekwe ndokwakatangira nyaya yese mumhanzi ngoma simba makabarwa gore ripi ndakabarwa gore ra1978 musi wani musi wa too much too much 1978 yes kukwekwe ikoko kukwekwe pakwekwe general hospital mhm. right eh, maigara kumbizo kuhilandeo kupi kupi kana kuti kwamafeni ndinogara kumbizo 16 ndokwa ndakaberekerwa ndokuna mchembere kutaura kunoku mhm. haiwa zvinofadza chose right e, chikoro makafunda papi chikoro ndakafunda painzi paemtongen primary school mm -hmm. ndokubva ndazoenda painzi pachana primary school kunopedzisa primary mhm. ndobva ndazoenda painzi pambizo high school mhm. ndobva ndazopfuurira futi ndichizoenda painzi pamanunure high school mhm. ndokwazvakazopereaiwa tinozvikudza chose Right, zvemhanzi izvi zvakatangira papi ngoma simba muri zera ripi zvemhanzi ndakatanga ndiri mwana mudiki zvekuti pakurangarira kwandinoita ndanga ndakutoridza magaba ndiri kuma 7 years Ndi- eh, ndo zvakangu ndo- ndo- ndokutamba kwandakakura ndichitoita ndokwazvakangotangira ndo mahumbwa andaitoita tichikura right muchinyatsokuona kuti miyame zvinenge zvaakuenda zvichitirongekei maakuenda muchiziva zvakanaka mama apa zira ripi mai maakuita nge zvakutirongekeyi kuti maakukwanisa kubatana nevamwe maakukwanisa kuungana nevamwe asi zvii zvekutanga tanga eh, pari pachikoro ipapo tichiri kuchikoro ndingangoti tiri kuchikoro takatenge tichitori nechikwata chedu chataiita magitare tichiti maweekends aya tinotoenda kunoridzira vanhu tine pashopu pa painzi kumbizo ikoko painzi pa, pa seven painzi pagrand mm -hmm. ndo pataienda ini nevamwe vangu tichinoridza ipapo tichikandirwa tuma tichiita sei ndo matange ratakaitakachikwata aka kuti taingozviti zivanai brothers makore acho because zvakaitika mukuzivana kwatainge takaita okay. mamuri vangani eh, ndingati chiko tinenge tatiri fo ndiani nani apa wamuchitondera kwaiti ironi mudhindo Oh, roni mdindo kwati roni mdindo wamunoziva yeye ndobva kwati ainzi musawo pengoma mhm. wemadrums wemadrums mhm. ndobva kwaita umwe ainzi tozivepi nyika yaramba akazoshaika mhm. tatakangomakwana mufoma saka imi maridza chipa inini ipapo zvaitika ndezvekuti taichinjana madrums namusawo pepa ndiri munhu angani calling yekushaura but makore iwayo ndaitira kuda kuti tingozvibatanidza tione chii chatingaite saka lead yairidzwana na ipapo zvapaita ndezvekuti pairi makore iwayo paitoridzwa zvinhu zvakashota asi zvichibuda asi kutozorira kwaita futi magaba ikoko vanhu vaitofara muromo futi uchitoridza magitari zvakashota kudaro ipapo zvaitobuda zvekuti mukada kuzviita nhasi hazvibudi aiwa asi pako ah, zvanditotaura zvekuti toda kutozviita nhasi hazvitoiti aiwa zvinofadza chose amana tera ndomukoma simba saini eh, vamuri kunzvaka vatiri kurukura nawo nhasi unoka pano pane chalifemuka muchirongwa china choimi so nokudaro mukoma simba imimi eh, zivanai brothers eh, yakazofira ya, ya, ya, papi apa zvakazoitika ndezvekuti zivanai brothers iyi mm. makore aya mm. Eh, tanga tine mabhenda anga akatikomberedza mhm. aisanganisirwa ana shepard muzikiwa neshiri nemajez band mhm. ende vaipisa vaipisa ndoranga riri bend hombe kukwekwe mhm. makore iwayo tongai nezuva nai brothers tese taida kuti tipindewo mune vamwe nekuti panguva iyo tese taienderana natongai mwe anga asati atsikisa tisati tatsikisa uku mhm. tiri kurwisana kukambaira mese kuna ana shiri nemba jesu band kuya mhm. tese tiri kuendako tichinokumbira mukana wekuti tionekwe mhm, saka makore iwayo zvazvo zvakaoma zvekuti zvakazoitika ndezvekuti pakazonofira zivana ibrothers eh. ndepekuti E, Tongai Moyo nekufamba kwenguva akange aakukwanisa kunge achiumba bhendi nekuti anga akuseenza anga apa kwekwe general hospital Ehe. saka kuzivanai brothers akabva atora runu mudhindo namusau pengoma mm-hmm. indobva ndasara uku manje plus eh, simba uh, financial wise anga asina kana tumari muchikorosaka tonga ekwanisa kufana kuadhonza kufana nemari yes saka tonga paakatora roni mudhindo mm. namusawo pengoma ah, zvinhu zvakabva zvadonha kupi kuchitanga futi kuguruma uku ah, ndiani saka zvadaro manje mm. ita donha apa manje mm. tongai vakutangawo makore iwayo eh, utakataka yakuto yakuto yanga isati yatsikisa mm. but yakutoridza mabhawawo ichiita sei tichingosangano imomo saka ini makore iwayo ndakazoenda kwabob nyabindi mm-hmm. ndadra ndini ndingangoti ndakanoita ndini mdara bob nyabinda achiita setup yemagitari ake mhm. ndini founder weyainzi savana drive yamdara bob nyabinda mhm, mhm. so paakaenda vana roni namusaupe kwatonga imoyo indichienda kwani kwabob nyabinde because band redu radona but ndoda kuramba ndirimo mumhanzi Mumhanzi saka ndizvo. paifanirwa kunge paine nzira yekuti ndirambe ndirimo ndichiona kuti ndinozoumbiridza sei Ndinozoumbiridza sei? Ndozodzokera futi sei uko. saka zvadaro manje tichifamba tichifamba kwakanga kune yainzi unique blue stars iye ainzi golden alfant saka golden alfant ndingango ndiye umumwe akadzidzisa tonga yemo gitare saka golden alfant anga ari mudhara anga ane zvinhu airidza gitara nebhendi rake saka taienda tese ikoko futi tichinosangana ikoko tese tiri kutsvaga mukana nekuti anga ane zvinhu mhm. munhu ainge aine zvinhu zvekushandisa makore iwayo ndi anga ari mambo mhm, mhm, saka kwagolden alfande kuya kuya taienda tichidai so mukuenda kwagolden alfande kuya kuya ndokubva ndazosangana najames nyamandi james nyamandi ndokubva tagadzira band rainzi makombe brothers james nyamandi aigara kupi pamo james nyamandi anga auya mukwekwe mm -hmm. anga akamboshanda nepenga udzoka akaridza madrums mm. ane album yakatotsikisa ari drama nepenga udzoka mm. andichanyatsorangarira kuti yainzi chii mm -hmm. saka aitawo zvekuenda kusouth africa achidzoka mm. saka mukudzoka kwaakaita takasangana nekuti amai vangu vaitenga zvinhu aiuya nemidziyo makore acho mm. saka paiuya amai vangu vanga ri customer yajames chamani ndobva muti ah, pakungotaurana paya vanzi hapanowo pamba pane mukomana anoita zvemagitari kusvikira tazoonana najames yamati tazoonana manje tikati ah, but iwo haufungi kuti unogona gadzira bend mhm. ah, najames nyamande ndobva tatowirirana kuti ngatigadzire bend redu saka taishanda tiri anda mudhara inzi golden alfande iyeye mhm. ndobva tabatana nomwanyabinde vasiyana naye bob nyabinde manje zvaiitika ndezvekuti kwabob nyabinde tairidza ka one pavhiki mhm. tatiri painzi pashumba hotel mamune contract saka ndanga ndine mukana wekuti ndinogona kunge tichiita izvi pandichizoenda futi kwabob nyabinde kuya kuya masande usiku tichinoridza okay. osipa pari pahotera mm -hmm. mm -hmm. saka najames chinyamande ndokubva taronga because we were so ambitious mm -hmm. inda andisiri kuda mabhenda asingamuvi mm -hmm. ndaitoda zvekuti tinogadzira music tichitopinda muvanhu mm -hmm. saka najames chinyamande ndobva tagadzira yainzi macombe brothers mm -hmm. anga ari iri james nyamande inini simba sign ndobva paita ainzi firmon sakala airidza bes mm -hmm. ndobva taita aita ainzi eh, mujajat mm -hmm. airidza rhythm mm -hmm. Eh, james nyamanda achibata lead ndizvozvo saka takarekoda first album yedu yainzi mudya ndigere mm -hmm. that was 1998 nemakombe brothers yeah, but apa ndasiya futi history eh, tisati tatoita makombe brothers mm. eh, ndakabva kwabob nyabinde ndikaenda kuvijana sounds mm -hmm. hey. hawakatenderera ndakaenda kuvijana sounds yanga ima bf eh. saka zvakaitika ndakanzwa kuti ah, no vijana sounds irikuda drama mm. ndobva ndaenda kuvijana sounds kubf vijana sounds yanga iri yearmy ka eh. ndobva ndaenda kuvijana sounds zvikanzi kuvijana sounds akasvika zvikanzi no drama taanaye mm -hmm. but atoko ndakasvika achipractice mm. zvatogona kumbobata bata tichiswera tese mm. tofanya ah, pakubata bata tese paya mm-hmm. vakati uyu mvana achatodzokeri atori nani achatodzokeri mm. ndobva ndabata nevijana sounds ndakatanga ndichinzi orit drama aripo anoridza futi bes saka pana basist achabva mm. uyo achienda pabes uyo uchienda mumadrums mm-hmm. saka vijana sound ndaiswa pagedhe kunzi ah, unobata mari okay. Eh. Okay. saka mukushanda nevijana sounds muya muya mashows muya tichibata mari zvokuti ndaa ndakutonakidzwa nepagedhi kupfuura zvindarika because apa waibuda nemari ka pamari zvanga zvakarongeka kuzonzi right mukana raiva kuenda kumadrums a ah, ndakatotsvako maana kochachi kwechi ndakubviswa pamari pamari kuti ndazosara ndahora ka ndohora but yangu ndakazvihoresa kare saka nevijana sounds takashanda tese ndofunga kusvika 1990, 1997 98 then tichizotanga nhoroondo yandataura yemakombe Na- namakombe brothers brothers, okay. then na- na- na- namakombe brothers ndobva tatsikisa bhamu yedu yanzi mudyandigere mudyandigere yakarira makore iwayo because yanga ichitaura nezvevaichema Ma- pane maovet paakapuwa ma50000 avo saka yaitaura kuti ah, vamwe vakaita zvakati ne- nedzavo vamwe vakadya saka mm, song yanga ine yaiimba zvevaya vari kuchema kuti haa vamwe vedu vakadaisa dai takadaiwo eh, saka nemakombe brothers taka vanhu vakabva vaziva record redu mm -hmm. kwakutanga kuita mashows mm -hmm. takanga kuita mashows kuita mashows kuita mashows e, ndinorangarira tichisvika mukadoma Tasvika mukadoma e, takatadza kuita show yanga yakamirirwa mukadoma nekuti bhuru redu akati palift mm -hmm. takaisa magitari kuseri kwesiti ranga ribhaki ka e. saka kuseri kwesiti rebhaki ndokwatakapeka magitari zvakanaka mm -hmm. taburisa mainstruments ese ndobva takanganwa magitari Ma mota ndobva yadzokera kukwepo magora aya kuna mafoni ka mhm. time dzekuti tichironga manje sound tichigadzirira ridza takuti guys magitari aenda kwakuti magitara aenda makore hakuna mafoni zvatoda kwakutoteera kana zvichiita hapana kuteera ipanoda muzoananga kupi plus nguva yes mm -hmm. zvadaro paya kwakunzi hako magitara akazonotorwa zuva raiteera ndokuchizotanga sho aiwa hapana sho yakatozoitika ipapo mm. hapana mm. sho yakatozoitika ipapo kwakuchitonza kumana kune kunonzi kuchakari kuchakari mukaenda imari yega yega mm. isu tikati hazvo hata tazoita sho apa chiregai tiende kuchakatinokavhira ikoko mm. tasvika pafamu remurungu ainzi aniko murungu zvikanzi amana mukangoisa vanhu vaitiudza zvinhu izvi vaiti mukangoisa posta one vanhu vakangoona kuchakari munozadza mhm. tasvika papurazi pane kahoro karipo eh, kuchakari zveshuwa mm. first day taridza paya Eh, hapana munhu akauya zvikanzi aiwa guys vanhu shoko ratofamba nekuti uridzi vamaitawo ah. vanhu mangwana vanouya vamaita confidence taita confidence mm. mangwana ndofunga takaita vanhu two zvikanzi aiwa two ivavo ah. vatofambisa shoko ah. zuva rechitatu taita munhu one takarova vhiki yachiwene kusvikira Tazoti arume hapana zvatiri kuita vana ava. Takagara papurazi kuda 3 months. Ma, makutsvaga mari yekuti kuchipfekera Hapana kumba. mari, hapana chii, hatisi kudhuze neroad. Tine equipment yemunhu yatakahaya. Muda kudzokera kumba. Munhu akatoripota kuti kuna vanhu vakaba equipment kukwekwo vakandibira. Apa hakuna mafoni. Vana muchembere kukwekwa havasi kuziva kuti vanhu vakafa kana kuti vapenyu. Ndakatozosvika kuya ndakatoripotwa missing person. yei yei yei yei omala apa apa muri kutambura magitare iwayo ya aiwa. magitare murungu wepapurazi tikumuti ah murungu kana muchazoendawo kukadoma mutitakuriwo Mutitakuriwo. chero pamunotisiya murungu aibuda everyday achienda kukadoma achingoti Achingomzvenga. "Hapana, handisi kuenda kukadoma Komana, Ndiri- ndiri pano." ndiri mumunda. kusvikira tazonzwa kuti "Ah, murungu pese apanenge achienda kukadoma Ah, ende wakomana ka apa aidawo band mupurazi mupurazi imomo vamwe vedu vakapizira vatoroora vatova nemadzimai imomo isitaka sitaka kapa vamwe vedu vatova nedzimbaukala ifike mupurazi zvatita sei zvakutofamba zvakutofaya ah, vakomana iti zvinhu zvacho zvese izvozvo eh, matambudziko aya anowanikwa eh, kufamba ah, murwendo rwezvemimhanzi right mukoma simba ndoziva kuti nhoroondo mune nhoroondo dzakawanda imi yenyu ndoda pagamba remanzi kwete panapa e, panapa tanguya tingotaura nezvenyu badzi right e, eh, chenyi chikwata makazochiumbira papi zvakazoitika ndezvekuti e, ndakazoenda kufour brothers that was 90 I'm sure that was 99 mm. ndaenda kufour brothers takashanda nefour brothers tikashanda tikashanda mm. kusvika pana 2004 mm -hmm. pana 2004 pakazoita dambudziko rekubhadharana mm -hmm. nefour brothers mm -hmm. ndokubva pane show yakadzoka thomas mapfumo kepiri mm -hmm. because kekutanga tatakaridzanaye futi kwaboka eh. nemamwe yeah. mashows atakaita mm -hmm. aenda kustates paakatanga kudzoka mm -hmm. saka ndobva azodzoka kepiri saka show yatakaita nathomas mapfumo iyoyo mari yakabuda isu takabva taizivawo sechi sevanhu vairidza Eh. dhari remagi saka mari dzatakazopuhwawo isusu vakomana vamagitari Hadzina kuzofadza. hadzina kutifadza saka zvadaro takaboikota but kuboikota kwatakaita tatisiri kuda kubva mufour brothers mm. taitry kunegotiata kuti ah, but madhara honai mari dzamatipaidzika mm. munogona kutipawo mari dziri nani mm. isu hatisi kuda kusiya basa tiri kungoti ingotibhadharewo zviri nani mm. nekuti already mari yacho taizivawo mm. ofuchi mukati wedzirwo kana nemunosara muri right mm. so pakasvika pakutadza kuwirirana mm -hmm. saka ndokubva tatora danho rekuti haisi takusiya saka pakusiya kwatakaita mm -hmm. ndakabuda inini, inini james nyamanda anga achishaura mm -hmm. neanonzi nesbed chibuku anga achiriza rhythm takabuda tiri three mm -hmm. mufour brothers mm -hmm. tabuda tiri three kudaro four brothers yakatambura kusumuka mm -hmm. saka yata, padaro takaita reunite yemakombe brothers iya tatakamboita mm-hmm. kwekwe najames nyamandi mm -hmm. nanesbet chibuku avo tabva naye futi kuchi mm -hmm. kufour brothers mm -hmm. ndokubva taita reunion yedu yemakombe brothers mm -hmm. sa ipapo tanga tagadzira album ratatifanira kurekoda nefour brothers mm -hmm. ranga ri tribute album ramashal mm -hmm. ndobva tamhanya kustudio nekuti takabva taita bhuru wedu akanga aine zvikwanisiro zvakakwana mm -hmm. ndobva angoti guys uyai mushande zvamusina tichitsvaga tichitoenda mm. saka makore padaro ipapo that was 2004 saka takatanga kufamba tichizviti makombe brothers mm -hmm ex four brothers mm -hmm. four brothers yadonha ka isakutofamba takutoridza music yefour brothers tichitoenda vanhu vakutotiti four brothers isusu manje mhm. zvakutofaya album rabuda taloncha album mashows tiri kutoita zvichifamba saka eh, zvakazongoitika ndezvekuti ini ndakazodecida kuti haa no maitikiro ari kungoita zvinhu ndine ndiri kuona kunge zvinhu zvakuenda achidzikira mm. ndokubva ndasarudza kuti haa i think ndakuenda kusouth africa kumwana mm. mm. ndokubva ndasiya bendi then ndobva ndaenda kusouth africa mm -hmm. that was 2005 mm -hmm. muna 2005 ndobva ndaenda kusouth africa kusouth africa ndakanoita team up nevakomano vanga vabva kuno kuzimbabwe mm -hmm. ndobva taita chikwata chainzi eh, black foot mm -hmm. saka tairidza tiri mucape town tichingotenderera but chikwata ichocho handina kugara musterek nekuti mune zvaingoitikawo tichingonetsana nekuita sei ndobva ndabuda futi muchikwata ichocho mm -hmm. ndokubva ndazotanga simba sign neafristom afristom afristom yes saka rwendo rweafristom kusvikira iye zvino 100 ndiye afristom ndiyarini afristom ndingangoti 2007 handiti kam 2007 2008 so far um, yani ma- mm, maproject akamira sei so far tatsikisa maalbums maviri Mhm. rekutanga rekutanga rinonzi huru yadzo ndora 2000 huru yadzo inofanira kunge iri ya 2010 2010 eh. right kozouya uh, eh, rinopedzisira kozara ndauya naro rinonzi misodzi yamai rine song inonzi gogogo iri kuridzwa nevazhinji handiti ka eh. aiwa zvinofadza chose right regai tibva tasumudza pana vakanonzi chakafukidza chakafukidza maeredzo ari kudi apa chakafukidza inotaura kuti zviri kuitika kunzouko vanhu vanonetsana mm -hmm. asi vanoda unopopotera panze asi vanetserana mumba panze ndobva wakunotaura kuti murume wako iwewe eh. ari kuba mafoshoro kubasa vanhu vachinzwa wadi kuzvitaurira ko mumba mamabuda umo right chakafukidza dzimba amatenga ko panze ndepei wakunokwira pachuru iwewe ndayakomana saka mkoma simba eh, murume wauri kudza kuti ari kuba mafoshoro kubasa Eh, murume uyu hauchagari naye zvakare here kakuti ndokutopera kwaita imbe kakuti manga toona toona futi maakubikirana mangwana aiwa eh. mangwana vanenge vakutobikirana chera vangotsamwa zveipapo asi dhameji yacho ihombe yaitika yacho manje eh, pamwe basa rakunonopera uko eh, ndozvotoitika matiri kugara umu takafukidza dzimba matenga iwe wafukidza imba yako zvikanzi chokwadi eh, james nyamande ndomuziva ari kupiko james nyamande ari kuhopluko arimo muno mudhorobha reharare anombokanda kanda masingu singu apo neapo haana kubuda hake mumiziki achirimo zvake right mukoma simba mati mi muri kusouth africa eh, makaro marowa matambarefu maviri Eh, vari kuitambira sei mimanzi yedu kusouth africa right kuno kuzimbabwe amapiano dzikaburwako tiri kudziridza kuno kuzvakaipa eh, yedu mimanzi iri kutambirwa sei kusouth africa kana muriko iri kuridzwawo iri mudzine penyuro dzeko eh, nguva yatiri inoika eh, zvinhu zvachinja zvekuti mm -hmm. mazimbabweans pavanhu vese vandaziva mm -hmm. ndo vasiri kuridza music yavo mm -hmm. Eh, nekuti even kuuya kwandaita izvino kunoku mm -hmm. ndiri kushamisika kuti mabhawa ese andaenda mm -hmm. andina bhawa randakasvika richiridza music yemuno mm -hmm. ese mapiano ese mapiano mm -hmm. and eh, zvinhu uh, zvachinja zvekuti nzvimbo dzairidzirwa dziya even chero apfana variko izvino vari kuuya eh, wari yangu ndeyekuti anongotora uh, rekodhi rekuamerica mm. ongoimba neshona mm -hmm. Mm -hmm hapasina kufunga hapasina kufunga ipa ende malyrics mm. acho ari kuimbwa najay z iwayo mm. ndo ari kungotranslate ndishona mm. vakutoimba vakutoise vaita sei saka creativeness side foot yevaimbi vaapo mm-hmm. avachacreate zvinhu mm-hmm. akungodzura zvaadzura uko mhm. ongozvisa mushona mhm. akutobikirwa beat naproducer wake and hapasina effort yakuiswa mumusic mhm. ndo chimwe chinhu chanetsa kuti creativeness yacho yafa saka dzimwe nguva handigone kublema vanhu kuti ko sei vasiri kuridza music yedu nekuti dzimwe nguva pamwe povha ichaone chirevo chekuridza music yemuno nekuti ezvino ndingangoti takukontrolwa nesouth africa chapisa kusouth africa chiri kupisa muzimbabwe saka ko yedu iri kuridzwa here kusouth africa south africa ifu yakaridza music isiri yavo serious ah. ndiri kusouth africa kaini eh, hapana bhawa rinoridzwa music kana song eh, unless bhawa iroro richiranwa nemuzimbabwe mhm. ndopawa but south africa have never played music isiri yavo south africa inoridza music yekueurope kana isiri yekueurope vari kuridza song yavo mm. zimbabwe ndiyo chete nyika iri kuridza music yekuvamwe izimbabwe chete zimbabwe iri kuridza manzi evamwe ichishaisa mukana vana vayo now tarisa kuti imari yatiri kubhadhara eh, nyika dzekunze mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mari yese tiri kubhadhara kunze mm -hmm. saka zimbabwe taadopta yakuita kunge ibranch resouth africa mm. chapisa kusouth africa ndo chakupisa kuno thats why muimba akapisa kusouth africa anouya kuzoita vana madj mapurisa vese mm. vaya mm. ende ukatasira vari kubhadharwa mari mm. Pa event iyoyo iri kubhadharwa 100,000 DJ Mapurisa. Mm. Muimba ku Zimbabwe asi kubhadharwa kana 700 dollars. Hmm. Ya, zvakaoma wakomana. Eh, saka imimi sekuona kwenyu seumwe ari mu industry imomo. Tiri kuenda kupi? Eh, kwatiri kuenda ndo kwatiri kubva. Mhm. Mm Nekuti ezvino eh, hapana paninga nungidzo tiri kuenda uko. Mhm. Mm hapana ezvino eh, hapana chaninga nungidzo tiri kuenda uko se industry. Mm -hmm. Nekuti industry yacho ezvino mu Zimbabwe. Mm -hmm. ezvino tikada kuti tichitaura industry yemuzimbabwe zvino hatina asi muimbi ndiye angozviitira ndiye atora industry yake akamira yakadaro ndotsikisa music yangu ndoona toenda kusei mhm. but now chakuitika ndechekuti ndine access here yekuti music yangu inorichawo kune dzimwe nyika sezvaiitwa kudhara tina na grama mm. mm. vana grama music yedu yaisvika kure mm-hmm. ende vakanga vane maitiro avaizviita mm-hmm. zvaingoitwa kune dzimwe nyika yaitosvika mm-hmm. saka ezvino chakuitika ndechekuti ende imwe wari yandiinayo ndeyekuti tsika yandaona futi iri kuitwa nevaimbi vechidiki vamunomu mm -hmm. e, akaburitsa albhamu rake mm -hmm riri kurira riri kurira risati rapera kurira kutoburitsa futi zvimasingu mm. kuti pashaye futi vamwe vanotorira gemu racho rakuvharirana epa achidaiswa akaburitsa zvimasingu two three ari kumaburitsa albamu futi mm, mm. but chavasiri kuona ndechekuti vari kuzvipfuura futi mugumo mm-hmm. Mhm. nekuti now uri kuexhausta creativeness yauinayo zvese uri kuti njomukatarisa kuti vaimbi vekunze eh. kuti phil collins aiburisa album after how many years but achingodya pachi mm. album album one vaimba vazoti unogona kudya five years kana single imwe chete zvayo globally singu imwe chete unoenda nazve mm. muimba anodya pamwe ne mahits ake ta ma 70s kuna mm. if you look wana line orich rakapesera kuburitsa rini but these are global artists mm. but ku zimbabwe munhu achiburitsa album anodzokera mustudio yake muri kuvharirana mm. hapana vamwe vanofanira kutorira ipapo mm-hmm. ha hama vaterere muri kuzunzirawo mimi ka ndiwo mukoma asimba sainika vatiri navo panapa tiri kukurukura navo vachitipawo zvakare ka zvidzidzo kuti onesawo mamwe mativi kuti zvinombofamba sei right pane chino eh, kambo kanonziko eh, etandweni maelezo rudi apa etandweni nyaya dzerudo e, inyaya yemunhu anga asati akambonyatsodiwa zvaanogutsikana kuti ha apa ndapinda murudo apa mm -hmm. saka paakadanana newe akazodanana nayo ndopaakagona kuti unoti aizvi inga kunziwo kunotodiwa vanhu mumwe munhu vanotopinda murudo mhm. nekuti anotaura kuti ah ndakamboona hangu rudo kwakawanda mhm. but handisana ndamboona rudo runenge urwu mhm. aitodanana nevamwe kunze uko nekuti zvinoitika ndechekuti munyaya dzekudanana eh, ezvinhamo inoti nyaya yenhamo kana kuita sei ezvino takudanana nemhaka yekuti ndiri kutraya kuda kutsvaga kuti ndinowanei pakudanana newe hachisiri nyaya yerudo ezvino tasvika pekuti vanhu vanoti haa rudo harudire petro mota ka rudo harudyiwa hatipakure rudo saka tingati sisu eh, vabereki vedu ana baba vedu ana amai vedu sisu ndo vakapedzisira kudanana ah, isisi takungoda vanhu vaya vakatosimba zvekuti even hapana chero mdhara aita akaita sei amai havana reason yekubva pamba mdhara aikunoenda five years ari uko wotoita imwe mhuru eh. achidzoka muchembera muchembera mazuva ano ezvino unodzoka kubasa mukadzi unzwa kuti arowa pasi yatandweni mhuru udo 0713938538 mukatotaura nomukoma simba wakashandura maziviro angu andinoita rudo azvikanzi masera seko mukoma mali ka andonzi rebeka fos andiri mubare mumajubheku mukamo ngazviende mberi kuna mukoma simba avo ka vasadzora tsvimbo nekuti vari kunyika evaridzi ikoko ngavakwapaidze vari ikoko zvisangane ikoko 0719 Hello radio Hey, eh, vakoma murize makadiko baba taurai nangu masaini ano ah, ndinotenda angu mukoma saini murize ndinosimba hama yangu zviri sei baba Haa no aiwa dzimbo tiri kudzinzwa dzimbo dzakaiso kwenenzerwa zvakaiso hallo eh, hallo murundi ya ndakunzwai ndakunzwai baba ah very good ndandiri kuti dzimbo dzenyu aiwa dzimbo dzakaiso kwenenzerwa dzakaisonaka handitika ee ndiri kupanzwa baba ndinotenda zvokuti dzimbo dzino dzine message yakanaka dzinovaka aiwa Eh, ndinotenda Ndaida kubvunza iwo zvishoma shoma kuti eh, eh, ndabva kuti ah, first album renyu makariita kuma eh, kuma after 2008 iwowo rimwe racho mukazoita pamashure apa zvaika zviri kutorera inguva yakati rebei kuti nguva yenyu muri mufield ndiri kuona kuti inguva yakati rebei yamagara mufield ndaona kuti mune maalbum mairi chete amaburitsa apa eh. Eh, zvingava zvimingaidzo zvipiko zvama muri kusangana nazvo kana kuti istyle yenyu yekuburitsa maalbum after such a long time ah, ipa mabvunza mubvunzo wakanaka handina machallenges andakaita ekutsikisa mumhanzi yangu asi zvandakaita ndaka ndiri kuridza music yekuti ndakaona kuti inotora nguva kuti vana vazoitambira so saka zvandakaita ndezvekuti ndakarekodha music ndikatora nguva ndichiifidha muvanhu ndichiifidha muvanhu ndichiifidha muvanhu nokuti ndakaona futi ndikada kuwanza music vanhu vasati vatambira music wangu nokuti musamba wangu wakasiyana newajairwa nevanhu saka ndinotora nguva kutsikisa kuitira kuti vanhu vatore nguva ndichipusha ndichipusha ndisavawanzire zvekuteerera kusvikira vanhu vaku understanda music yangu then ndinogona kuzotanga kutsikisa music yangu zvekuti pano nepapo ndichidaro oh that is a good strategy aiwa ipo papa ndapanzwisisa pakati ngati here tomboti nhasi uno namai maka tafunga kumboita ka kapati kedu apa kana kanhvesari kedu apa tatoti here mune band ritoripo ratingadaidzira inini kuti a substantive band ramunaro eh, muchibva matipoka breakdown yevo venyu vanonga vakakubatsirai vakabata mabhanju uyezve kuti imimi muchiri kuridza madhiramu here kana kuti mari mamagitari amuri kuridza ongondipawo breakdown eh. ndombopa vamwe mukana kuti vaone kupinda ka muchindipindura zvenyu ndakaisa nhari pasi handiti aiwa ndinotenda baba eh, bhendi riripo ndine mabhendi maviri ndine bhendi randinoshanda naro kucape town Ndoita vakomana vandinoshanda navo kana ndiri kuno. Seipapa apa ndakanga ndichiridza, ndakaridza neFriday nezuro futi ndaandine show yandanga ndiinayo mutound. Saka kunoku ndine band randinoshanda naro asi iband rinenge rakazvimirirawo futi kana ndisipo. Asi kana ndichiuya kunoku tinobatsirana kuti tiwane kushanda tese kana ndauya kuno. Zvekuti kuno kwacho pakunoita mashows ndinotori neband rekuti tinotoenda tonobata basa. tichikatoridza zvinodakadza uye pamadrums madrums pamaalbums angu ese handindairidza madrums asi pamashows ndine vanondiridzira madrums kuitira kuti ndinenge ndichientertaina vanhu ndiri pafront asi pamastudio album angu ese maviri apa ndini ndine ndichiridza madrums mhm, aiwa tinopa kutenda zvikuru ndofunga mangonzwira ipapa kam amasora seko mukoma wamari mukoma simba vanorova ngoma chaizvo ngavaramba vakadaro ndonzi baba nokutula ndiri pawhite cliff apa right right e mukoma simba imimi chamunoita chii kana mungatiti makuda kugadzira rumbo rwenyu chii chamunotanga kuita imimi kuti aa ndoda kugadzira rumbo rwangu vamwe vanotanga nekuti ai ndinotanga nekunyora mumhanzi vamwe vanotanga nekuti zvenyu zvinouya sei e maitiro andinoita music ndeyekuti dzimwe nguva ndiri kufamba pamwe ndiri kudriver pamwe ndiri kuita sei mm. pano mukambo kanongouyawo nemelody yakanouya nako musoro saka ndakatobata foni ipapo ndinotoenda parecord ndinofanira kutori handifanira kutorasikirwa nezvatouya musoro izvozvo handitofanira kurasikirwa nazvo ndikatozvisiya 10 minutes unoteera ndizo ndachimbe saka ndinocapture zvinhu izvozvo mukangozvitora chete izvozvo ehe saka panouya netheme yezvandatoimba ipapo mm -hmm. saka ndinorekodha pafoni mm -hmm. ndarekodha pafoni ndinozonyatsoti idea yakamira sei mm -hmm. then ndo pandinozoinyora yasong mm -hmm. ndanyora yasong ndakuironga manje ndakuenda pane inonzi arrangement mm -hmm. then ndakuenda nayo kuband guys ndine song nyowani yakamira yakati yakati yakati mm -hmm. eh, ndiri kufunga kuti ifambe chiti chiti chakati but iwe ukanoone mumwe muno ngatiti uri madrums uri makeyboards wechii you are free to add what you can add as long ndichinzwa kuti zviri kuenderana netheme yangu yepanapa Handiti saka ndo manyorero andinoita handingamboni ndinoroteswa kana kuita sei mavideos apo here mavideos pari zvino ndine vhidhiyo imwe chete nemamwe maviri andisati ndaburitsa handina kuaburitsa nekuti takaaita tikaapedza but handina kunge ndichifara nawo hanga asina kunyatsokwenenzviro Ehe. zvakanaka saka iye zvino ndiri kushanda pavhidhiyo resong gogogoi Handiti. ndorandiri kunopedzisa kucape town tichisvika then tobva taritambidza kuvanhu handiti kam eh. right makabat ndoziva kuti muri musango muri mudiaspora eh. makabatana sei muri kubatana here muri kuwadzana zvakanaka here vaimbi mega mega ikoko eh. kuno eh. muzimbabwe akudiaspora kunonetsa pakuti itamba yako nitambe yangu mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. eh, kudiaspora kunonetsa one mavenues mm -hmm. two madeals ndinogona kuwana deal rangu mm -hmm. saka handigone kuritambidzawo futi mumwe saka kudiaspora kunoshanda inonzi hakuna inofurira ivete vakomana eh hakuna anomboti handei tinodai so mm. ini noo ndikasapinda musango mm. hapana muimba anouya achiti saini eh, uya kunoti dai so asi manje zvazvakazonakira panoitwawo mashows mahombe eh. mapromoters wo anoti aiwa kuona saini tiri kunza nhingika saka vaimbi vese ahomba anouya kucape town mm. eh, vanhu anotoziva kuti aiwa saini anenge aripo eh. saka kucape town vatingatisi vaimbi vari kuno vekuno kuzimbabwe cape town variko ndiani nani ah, kucape town mm, ndingangoti inini Eh, ndini muimbi mukuru anozikanwa ikoko mm. tine vamwe vakomana vechidiki like tina anonzi mc praise eh. is doing well zvekuti mm. vakomana vechidiki vari kuyawo nesound dzavo dzechidiki mm. tine anonzi othello and the clan mm -hmm. eh, mukomana ane music yake i believe haasi kutozivawo potential yainayo mm -hmm. akaunza music yake inogona kushoka vakawanda handiti kam aiwa e, pari kunzwisika ipapo right e, pane kambo kanonzika kuchemera rudo e, kuchemera rudo apa chii chachaitika mukoma kuchemera rudo vanhu vanotodawo kudiwa mukati umu but rudo hauruuye zviri nyore asi kana rudo rwauya munhu anotozotenda mwari kuti ah, mwari makandipawo zveshuwa umwe wangu Saka inyaya yemunhu ane moyo waichemera rudo ndokuzowana munhu akamudawo zvekubva anyatsonzwawo kuti a ah, apa ndadiwa apa nekuti moyo wake waichemera rudo aingochemerawo kudiwa mhm. eh. right regai tinzwe kambo kacho kanonzi kokuchemera rudo unoyemba satani ah, ah. tsika chione mwana wamwari tsika iwewe

apa zvinenge zvotapira ka eh, nhambo dzacho ndo padzinenge dzodzingirirana newe kumana imi zvinorwadza izvi apa mukoma simba wacho munyu wekukumbira two minutes wakaenda papa haa zvatovharara kuzovaona kwacho hameno zvinenge zvadii right mukoma simba vazhinji ndozvati apa hatina kukwanisa kutaura navo vese eh. asi vazhinji vada kutaura nemi vada kudzidza zvakawanda kubva kwamuri semunhu ane experience mundima yacho e, vangaida kudzidza zvakawanda kuti zvinofamba sei e, vamwe vachida kupaiwo mazano panguva imwe chete iyoyo handisi imimi munobatika sei e, ini ndinobatika zvakanakisisa zvekuti e, pari zvino ndiri kubatika panhamba dzangu dzemunomu eh, kune vanenge vachida kundibata mm -hmm. eh, vanondibata panhamba dzinoti rega ndidzitarisi mhm. ndedzemunomu mm -hmm. idzi eh, dzinoti idzo 078

Eh, vakaenda pafacebook Ehe. ndakanzi simba saini saini yechishona chaiyo saini vanondibata pafacebook ndiri kubatika zvekuti nepainstagram eh, yakanzi wekwasaini ndiri kubatika zvekuti instagram wekwasaini wekwasaini ehe saka tiri kubatika zvekuti zvakanyanyisa ndinobatika handiti kam Ehe. uyezve munovimbisa vese kuti vachako right ko eh, ndozoti kune vamwe vanoda kutaura nemi pawhatsapp vanenge vachida kutaura neni pawhatsapp ne number yekusouth africa ndine number yekusouth africa regai ndiva because ndine yandoshandisa yebasa ndoita yandinoshandisa yeprivate saka regai ndivape yebasa ya vano yavanondibata vanondibata pa iplus 27 plus 27

Eh, muri kudzokera rini? Eh, kuSouth Africa ndiri kudzokera Sunday ine nditoridza muCape Town ndine show neSunday. saka ndichasumuka kuseni ndorosvikira pabasa aiwa eh, muwane nguva yakanaka uye tinokutendai eh, nekuuya kwamaita pazuva ranhasi panapa aiwa neno ndinotenda zvikuru zvirambe zvakadaro mukapota muchiuya kunoko ingotishanyira kuno vanhu vambonzwa kuti muriko uku kani aiwa handizvozvo mhm. ndichata kudaro uyezve ndoda kutenda ndiri vangu vanhu vakateerera vandachitaura navo apa ndiri abhuru vangu anonzi warini tomuti mhofu ari kuchitungwisa mhm. is a fellow drama futi aimboridza kwazhakata mhm. eh, ndoda kuti ndiri kunzwa ndakuona imhofu kwete vanonzi mamapela vekujobek eh, ndiri kuti mufaro wamuri rambai muchititsigira ndotendawo nehama dzese dzakateerera Eh, nemabhururu angu mamwe akangoteera ndiri kuteera mbai muchititsigiraroni mudhindo ndozati wakateerera bhururu ndichaona pamwe saturday ndiri kusvika kukwekwe mm-hmm. programu dzacho dzakakatana katana ah, ndichaita chii Odious Mahachi zvoziva kuti hanzi interview yanga ichida four hours saka vaodious Mahachi ka ende manje haa ndiye munhu wangu chaicho ndakanzwa kuti vanga vakandimirira neziro vakari pano ndakaakuita shero kwamukita kuti mapurogiramu anodzoka ongodzvanya kudai zvaiwa no problem next time Eh, mkoma simba eh, tichakuda naye panapa tokurukura eh, mowa nenguva yakanaka ndinotenda zvikuru right kuno kwamadai kutenze kuimbe mepe nechani fe mutodai zvinguva dzasokedzwa pana 10 o'clock regaika timbonzwa nhau